Tena my wife. Ah, Rĩu ngona mbica ici cierĩ itiratwarana. Ũrĩa akenete na niĩ ndĩ mũndũ ũmwe mũritũhĩre mũno. Eh, No tiguo tũgĩtũraga na my wife nĩ tũikaraga wega na twĩ thayũ mũno. No no kahinda kau kwarĩ kũritũ. Rĩu ũrĩa mũndũ aiguaga ngoro yake nĩ ĩranoga. Mm, Ndanogete o kaũndũ we. No mwathani acokire agĩtũteithia na nĩ tũikaranĩtie we tũkamũcokeria ngatho. No ũrĩa ngwendaga kuga nĩ atĩrĩrĩ, O ũrĩa society yatĩa ũhiki, noguo andũ acio maikaraga magacĩire. Na o ũrĩa society yanyarara ũhiki, noguo mathĩna mamaingĩhagĩ. Ta rĩu mũndũ ũngĩ aranjĩrire hĩndĩ aracerete America, harĩ ũndũ wamũiguithirie kĩeha. Acerera andũ a kanitha wao, no rĩu mĩikarĩre ĩrĩa akorire kũu ĩkamũhinyĩrĩria. Andũ aya no a gĩthomo kĩao. no mĩikarĩre nĩ ĩramũhinyĩrĩ wathiĩ gũcera mũciĩ rĩ ũrakora kĩndũ gĩtagwo blended family blended family ĩkoragwo rĩrĩ na ciana cia mũtumia wa mbere na wa kerĩ na wa gatatũ rĩu ũrĩa andũ acio mathiaga makĩhikania magĩteana rĩu mũikarĩre ũcio ti mwega nĩ wega gũtĩa ũhiki na history nĩ tuonagia ta rĩu gũtuĩkaga ũthamaki wa aroma ngĩũria andũ a gĩthomo gĩkĩ mothamaki marĩa manene mũno twanjĩtie na eh, wa babylon no no ngenda kũngwetera macio mangĩ ta we wĩna maiki ta ngwetere tondũ nĩ kũiguo tũima wa babylon mothamaki ma thĩ tũgũthiĩ ũrĩkũ Medo na Persia. ĩ Medo na Persia. nĩ ndona pacia ĩ ũcio ũngĩ Wa Greek. Eh, tũcoke tũthiĩ ũrĩkũ Wa Roma. wa aroma Ah, ũthamaki wa Aroma na ũthamaki nĩ kũhũra wahũraga ũcio ũngĩ warĩ na hinya mũno na ũthamaki wa Roma ti ta kũhũrwo wahũrirwo nĩ ũngĩ no nĩ gũthiĩ wathire nĩ ta kũ decay from within ũgĩthiĩ ũgĩ- ũgĩ- ũgĩbuthaga kuma na thĩinĩ na kwĩragwo hĩndĩ ĩyo nĩ mũ- mũndũ nĩ angĩahi- nĩ angĩateanire nĩgetha ahikanie na ahikanie nĩgetha ateane kamũhari ga 22 rĩ Nĩ ũgũthiĩ ũkĩiguaga ciugo cia goro mũno kũrĩa andũ acio magĩrĩirwo nĩ gwĩtiganĩra. Ah, Na rĩu ũguo twarĩkia atĩrĩrĩ, mũthuri endage mũtumia wake, nake mũtumia ndakanage gwĩtigĩra kana gũtĩa kĩ mũthuriwe. Na hau mbere nĩ herĩtwo athĩkage na nĩ kiugo kĩrĩu andũ mataiguaga gĩ kĩega mũno tondũ andũ aingĩ nĩ mendete kwĩyatha githĩ tiguo Ĩĩ, ta rĩu kũrĩ andũ ũngĩmũhe tũwĩra tũtano akaruta tũtatũ tũrĩa tũramũka wega twĩrĩ akaga gwĩka akagĩa na excuse tũkoiga mũndũ ũcio ena selective memory nĩ arathura marĩa ekũriganĩrwo Rĩu akwĩra nĩ ndiganĩirwo ũgakĩhorera Ah, no ũirane atĩrĩrĩ ta rĩu mũthuri angĩathĩkĩrwo eh, ta rĩu uge ũna na gwĩkwo ũna eh, mũndũ nĩ aiguaga wega na kũrĩ o maũndũ rĩngĩ mangĩgũthũkia ngoro eh, ta rĩu nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe tene ũhiki witũ niĩ nĩ thĩnagio rĩmwe nĩ tũũndũ tũnini Ah, hĩndĩ ĩmwe nguo cia my wife ciĩkwa nduraĩ ngĩmũhe mbeca agĩre Hĩndĩ ĩyo ndarĩ wĩra nĩ akoretwo abutwo handũ arĩ no nĩ acokire agĩkĩgĩa ũngĩ. Ngĩkĩmũhe mbeca cia kũgĩra nguo kwa dry cleaner. Ndiũĩ ũrĩa ekire na mbeca icio ndagĩrire, agĩcoka akĩnjĩtia mbeca ingĩ cia kũgĩra nguo. Nĩ nemagwo nĩ ũguo kũrĩha kĩndũ kĩmwe maita merĩ. Niĩ nyendaga ũngĩnjĩtia mbeca cia cumbĩ ndakũhe kaba ũgũre gacumbĩ kanini ũnjĩre ndũna ingĩ, ndũna igana no ti njagage cumbĩ. kana nyonage gacumbĩ kuota na nĩ ngũkũhete mbeca ingĩgũra cumbĩ kiro igĩrĩ kana ithatũ wa kũhũthĩra mweri ũcio wothe na ũira wa ma nĩ atĩ nguo icio nĩ ciorĩire ngĩreka cikare kũu kwa dry cleaner na ciarĩ njega nĩ kĩrinda we maĩ ũmanyiraga na kĩoguo Ngiuga nĩ cika Ah, rĩu rĩ rĩu nĩ wega kũrora mĩthingi ĩyo githĩ tiguo tondũ tũndũ tũu wahota kuona nĩ tũnini na nĩtuo tũrathũkia kĩ mĩciĩ nginya ũgakora andũ nĩ- nĩ mageranire ngero Eh, koguo nĩ wega o ũrĩa pasta kibe ekwanjĩtie gũtwĩra mũtumia agathĩkĩra kĩ mũthuriwe na nĩ ngwetaga mũndũ ũmwe wahotire mũno mũtumia na nĩ tũrarĩtie nake ira Apio na thimũ aneirwo mbeca nĩ mũthuri akĩrwo atĩrĩrĩ mbeca ici rĩ ũthiĩ ũrĩhe ngari handũ hana ũhoro ũcio ũkĩmũtanga mũno tondũ harĩa makinyĩte esa family nĩ onaga ta matabatie ngari na akĩona tarĩ o ya kũmathumbũra no nĩ athire akĩrĩha na akĩhoya mwathani akiuga atĩrĩrĩ, Mwathani, ũndũ ũyũ ũngĩringana na kwenda gwaku-rĩ, niĩ ngari ĩno ndiramĩenda. Ũndũ ũcio nĩ wathire ũkĩhĩngĩcana na magĩtĩrwo mbeca cia ĩĩ, no mũtumia nĩ athĩki ĩĩ, tondũ egũtũmĩtwo athiĩ arĩhe mbeca na nĩ arĩha na itino. Mwathani agitagĩra andũ ũguo wĩ mĩtaratara-inĩ ĩrĩa abangĩte, githĩ tiguo? Ta rĩu he lesson tũthomaga kanitha-inĩ ĩĩ, tũkerwo andũ twagĩrĩirwo nĩ gwathĩkĩra tũkerwo twathĩkĩre mwathani twathĩkĩre thirikari twathĩkĩre aciari no ngorwo nĩ mũtumia athĩkĩre mũthu ĩĩ na nĩ twĩragwo ithuothe tũgathĩkĩra athuri a kanitha nĩ wega pastor akiuga mũkinye thaa inya gĩthomo mũgakinya inya nĩguo nĩ ahetwo mamũra kamarĩkũ kuguo rĩ watho nĩ mũingĩ mũno mũno ona ta rĩu ta rĩu niĩ ũngĩnjũria ũhoro wa gĩthomo to ndatũrĩte ndĩ mwarimũ nĩ ngũkũhe ũhoro wa education act chapter 210 ũrĩa yugaga nĩguo tondũ watho ũcio nĩguo ũra control maũndũ marĩa mũre Nĩ hamwe rĩu nĩ wega mũndũ eh, gũgĩathĩka na mũno mũno nĩ kwaga kwendwo nĩ mũthuriwe yambĩrĩria mĩrongo ĩrĩ na kenda mũhari wa 31 nginya 35 Ah, yauga na rĩrĩ mwene hinya akĩ- akĩona atĩ lea nĩ mũthũre agagĩ- agĩkĩmũhe agĩcokere na rĩrĩ mwene hinya akĩona atĩ lea nĩ mũthũre agĩkĩmũhe rũciaro no rakeli aarĩ thata lea agĩkĩgĩa ihu agĩciara kahĩĩ agĩgeta rubeni nĩ ũndũ oigire atĩrĩ nĩ gũkorwo mwene hinya nĩ onete mathĩna makwa nĩ ũndũ rĩu mũthuri wakwa nĩ ekũnyenda nake agĩkĩgĩa ihu rĩngĩ agĩciara kahĩĩ kangĩ agĩkiuga atĩrĩ nĩ gũkorwo mwene hinya nĩ aiguĩte atĩ ndĩmũthũre na tondũ ũcio akahe kahĩi gaka onako aigeta simeoni ningĩ agĩkĩgĩa ihu rĩngĩ agĩciara kahĩi kangĩ agĩkiuga atĩrĩ rĩu ihinda rĩrĩ-rĩ nĩ rĩa mũthuri wakwa nĩ tũgũtũrania anyendete nĩ ũndũ nĩ ndĩmũciarĩire ihĩ ithatũ tondũ ũcio

Na no tũmaũndũ tũingĩ tũngĩaria ndeto icio eh, no nĩ ũndũ wa mahinda ke tũkinyie hau tuge atĩrĩ naguo ũhoro ũcio wa gwathĩka nĩ wa goro mũno na nĩ harĩ mũndũ ũmwe wandĩki mabuku mũno wĩtagwo Derek Prince Prince, Derek Prince na ibuku andĩkĩte rĩtagwo God is a matchmaker akiuga atĩrĩrĩ ũhoro wa gwathĩka eh, akiuga atĩrĩrĩ ah, ũhoro ũcio wa gwathĩka ũrĩa we awonire akiuga atĩrĩrĩ

Only when I, mar- I got married to Derek did I find the deep satisfaction that comes from being the helper that God created me to be. Mũtumia ũcio oigaga atĩrĩrĩ, atanahika rĩ, nĩehotanĩire maũndũ maingĩ mũno ũhoro-inĩ wa wĩra na koiga hĩndĩ yothe acenjagia wĩra nĩ promotion aheagwo na agakĩmatara na aroiga mbere na thutha wa kũgĩa degree eh, awacenjia wĩra nĩ promotion aheagwo agakiuga kwĩ hĩndĩ arĩ secretary kwĩ hĩndĩ arĩ manager kwĩ hĩndĩ arĩ mwarimũ na kwĩ hĩndĩ arĩ executive assistant kũndũ gũgwĩtwo Maryland na ona handå hau nä agwetete mbeca iria arũgamagĩrĩra ũgakĩona no mũndũ wĩna gaturwa kanene githĩ tiguo no akoiga atĩrĩ ndaiguaga kũiganĩra maũndũ-inĩ macio mothe no rĩrĩa ahikirio nĩ mũthuri ũcio akoiga nĩ agĩire na kũiganĩra mũno ngoro-inĩ yake Nĩ gũtuĩka mũteithĩrĩria ũrĩa ombĩtwo akorwo arĩ we. Eh, Koguo maũndũ macio merĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũmarora, mũthuri kwenda mũtumia wake onake akĩendaga kwendwo, na mũtumia gwathĩkĩra mũthuriwe. Eh, Thĩinĩ wa Thimo 31 verse 28 na 29 no nyende tũthome hau, rĩu tũrathiĩ o tũkĩrĩkagia. Ni 31, 28, 29. Ah, nĩmo bakuwa ndwambĩtinaĩ irauga ciana ciake rĩ nĩirũgamaga ikoiga arorathimwo mũthuri we o nake nĩkũgatha amũgathaga akamwĩra andũ anja nĩ aingĩ manatuĩka manatuĩka ngatha nowe rĩ nĩũmakĩrĩte othe Eh, thank you uh, tũraria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo compliment compliment nĩ nĩ kũgathĩrĩria mũndũ na mũno wĩra ũcio tũũrutaga na ciugo kana gakandi rĩu no ũgua mũtumia ũcio ũrĩa aragathĩrĩrio nĩ mũthuriwe atĩ andũ anja nĩ aingĩ mekĩte wega nowe nĩ amakĩrĩ nĩ amakĩrĩte Na ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga ngoro ya mũndũ ĩkagĩa na hinya, ona akahota kwĩrutĩra gũthiĩ na mbere na ũtungata ũrĩa areka atĩa, aratungata. Nĩ wega gũkoragwo na ngatho, ona kũgathĩrĩria mũndũ hĩndĩ ĩrĩa eka maũndũ me, maũndũ me. Tũthome hau. Uh, Petro wa mbere ithatũ mũrĩmi ũcio wa mũgwanja O- o ũguo no taguo na inyuĩ athuri tũraniai na atumia anyu kũringana na ũrĩa mũĩ arĩ wega na mũtĩage mũndũ wanja tondũ tondũ wa ũrĩa atarĩ na hinya mwĩrĩ ta inyuĩ ningĩ tondũ mũrĩ agai hamwe na atumia anyu

na amũheage gĩtĩo atĩ erĩ nĩ agai a muoyo nĩ ta ũrĩa mũngĩkorwo mwandĩkĩtwo wĩra kũmwe no mawĩra nĩ tobau ĩĩ ithuothe tũrĩ a mwathani ona ũngĩthoma kĩambĩrĩria ũrĩa twĩragwo atĩ mũndũ ombirwo in God's image ta nĩ ũrĩrora hau wega wone haragia ũhoro wa mũthuri na mũtumia atĩ erĩ me in God's image koguo hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa God's image mũno tũtiraria ũhoro wa mwĩrĩ no nĩ karakta twĩ hamwe ti mũthuri na mũtumia mombirwo in god image na ĩrĩ nĩ agai a muoyo rĩu rĩ mũthuri erwo atĩage mũtumia eh, amũtĩage ah, na ikare na ũgĩ Eh, ke- kendige kwaria ũhoro wa kũmũtĩa nĩ ndĩaria hĩndĩ ĩngĩ twaria ũhoro wa ũgĩ ta rĩu rĩ kũrĩ andũ amwe marũaga nĩ ũndũ wa kĩndũ twĩtaga created difference ũrĩa tũmbĩtwo tondũ mũthuri na mũtumia tũtiũmbĩtwo ũndũ ũmwe twĩ hamwe ona he mũndũ ũmwe wandĩkire ibuku akiuga atĩ atĩ atĩ mena women are from Venus and men are from Mars atĩ nĩ ta andũ moimire thĩ igĩrĩ tofau tofauti na na nĩ wega uh, gũconsider ũguo no rĩu twambe tũrore atĩrĩrĩ ta rĩu mũmbĩre ũrĩa tũmbĩtwo rĩ Ta rĩu ũngĩkora mũthuri emotions ciake atangĩcogothwo rĩ, ũmũthĩ na ira na rũciũ no ũndũ ũmwe. No mũndũ wa nja rĩ, kwĩ hĩndĩ ũgũkora mũndũ mũkenu mũno ũraigua ta angĩũmbũka. Ihinda rĩtarĩ kũnene ũgakora mũndũ wĩ thĩ mũno ona ũrarĩra ĩ gũkũ andũ mationaga ta ndĩ mũndũ. Na ũngĩkinyĩra ũndũ ũcio rĩ, ũgũkora nĩ ũrĩa mwĩrĩ wake ũraruta wĩra mahinda macio rĩngĩ o mweri o mweri. Ona ũgakora arĩa mageraga ngero mageraga kĩhinda-inĩ kĩrĩkũ? Kĩu. koguo nĩ wega kũmenya your partner rĩ eha nĩ- nĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ eh, aragerera Ah, mũndũ wanja nĩ athiaga akohanda ta rĩu mĩeri ya mbere ta twĩ tũmathĩna mũno ũgakora rĩngĩ mũndũ nĩ okĩra nĩ anjia kũigua ũru nĩ anjia gũtahĩka tũmathĩna tũmathĩna githĩ tiguo ona rĩngĩ ũkona kabunjo eh, makinyia mĩaka 45 no harĩ change ĩngĩ yũkaga twĩtaga menopause mũndũ ũcio ũgakora rĩngĩ emotions ciake nĩ very strong na rĩngĩ tũmaũndũ ekũgeragĩra mweri twarũgama Ah, na ũgakora rĩngĩ ona kabunjo rĩngĩ hĩndĩ ĩyo ningĩ nĩ kaingĩhaga Ah, rĩu ũngĩaga ũgĩ mũrĩtindaga mbara na no kĩũndũ gĩa kũrĩrĩmbũka ta mwaki wa matharara gĩcoke gĩthi ĩni ta rĩu niĩ kwĩ hĩndĩ ĩmwe my wife rĩngĩ akoragwo akĩaria tũũndũ akĩenda twarie kaũndũ ĩ No rĩu ndarora ũguo ndona bunjo ũrĩa ĩ nyingĩ rĩ, ngamwĩra reke twarie hwaĩ-inĩ kana twarie rũciũ. Na ihinda rĩu rĩakinya tũkaria twĩ na thayũ mũno. Ngamũria nyina wa Irimũ, nĩkĩ gĩatũma ira wĩhe ũguo? Wairimũ nĩ kairĩtu gaitũ gakari, ũngĩenda gũcira na Wairimũ korwo wĩ na point njega thaa ici cira waku nĩ ũkũgwa rũĩ sawa ngamũria nyina wa irimũ nĩkĩ gĩatũma ira wĩhe ũguo nĩ amenyaga rĩu kũrĩa ndorete tondũ etagwo nyina wa ng'ano akanjĩra ona ĩndĩ athiĩ kũgũtha mũndũ ũngĩ na paper punch wabici Nĩ- ndararũa na andũ kĩ tũgakĩaria na rĩngĩ ti ũndũ mũnene na ũgathi na tũgaikara o wega koguo nĩ wega kũgĩa na ũ ĩ na bible ĩ a lot of practical wisdom tiga ũhoro wa muoyo nĩ mwega na nĩ mũingĩ mũno no ona mũikarĩre wa thĩ ĩno tondũ he kamwari koigaga ũngĩaga kũnora ithanwa nawe nĩ ũkũhũthĩra hinya mũi nĩ mataro maingĩ mũno ke tũrĩkie na mathaa ikũmi na kenda mwari wa ithano na wa ithathatũ mathaa ikũmi na kenda mweri wa ithathatũ ĩrauga Aje ithano, aje ithano please. ona akiuga atĩrĩ nĩ ũndũ ũcio mũndũ mũrũme nĩagatigana na ithe na nyina magwatane na mũtumia wake nao erĩ matuĩke mwĩrĩ ũmwe tondũ wa ũguo matigacoka gũtuĩka erĩ no mwĩrĩ ũmwe nĩ ũndũ ũcio rĩ arĩa mwene hinya aga- agwatanĩtie mũndũ ndakanamatigithanie Ĩĩ thengio. Ĩĩ aciari na nĩ andũ aingĩ matiganagia matigithanagia arĩa angĩ no mũno ngwenda gũkũ kũgweta ũhoro wa aciari. Rĩu nĩ kũrĩ aciari maingagĩrĩra ciana nginya magatigĩrĩra mũciĩ ũcio nĩ waharagana. Sawa sawa? No twerwo mũndũ arĩa mwathani anyitithanĩtie mũndũ ndageke atĩa? Ndakamatigithanie. Rĩu ona kũngĩgĩa gathĩna tondũ mathĩna nĩ mokaga. na andũ makaigua ũyũ aria ũcio ũngĩ akaigua ta arogora tũtiagĩrĩirwo nĩ kũmera kana kũmaringĩrĩria matigane atĩ nĩ ona thibitarĩ mũndũ angĩrwara ta AIDS kana mũrimũ ũngĩ he tũtawa tũrĩa mũndũ anjagio natuo nĩtuo first line of defense no mũrimũ ũcio wake- wakĩneneha mũno akongererwo ndawa ciĩ na hi rĩu andũ matingĩgĩkorwo atĩ o marakarania hanini ah nĩki rĩu watũra hau na gũkĩrĩ na anake aingĩ na airĩtu aingĩ ũguo ona kwĩ mĩciĩ hĩndĩ ĩyo haro ĩnenehete ũguo ũrĩa ũrendwo oke ona akoragwo tarũngiĩ mũromo-inĩ rĩu mĩciĩ thiaga ũguo ta kũndũ kũngĩ mũtumia athire akĩmunyaga katĩri ũguo agĩpa akĩrwo reke tũthiĩ kahora ĩ ũtwĩre kĩrĩa ũrenda tũgũteithie gwĩkĩra nga na agĩgĩteithio na nĩ athire na akĩhika kũrĩa athiaga kũhika no rĩu rĩ icio ũcio tiguo mũciĩ ũrĩa tũre ithuĩ tũrenda mũciĩ ũratĩĩa kiugo kĩu atĩ mwathani nĩamenete ndigano ya mũthuri na